tabeng tabe bana ba kgoši ke na le babo lehono re sa tšwela pele ka ke bolela sa gagešu challenge baoba re tlilo bolela sepedi re sa tswake ka maleme a mangwekere ee ya ge o ka šetša kore o kolota e mongwe ponto tše tlhano ka nnete monagešu le gone re tlo gore ipsene kudu mola re be re na le bana mo e le gore ke bona gore le tloša bana mebileng ka go ba hlohleletša go bapala dipapadi tša kgwele ya maoto le basadi a ke re le na le bone re ya kgwele ya ntletlana gona mola ee kore ke dithaloko tše dintši tše e le gore di tloša bana mo mebileng ee le nape le hlohleleditše ke eng gore le dire taba le thome taba ya mohuto kgwatlha e re ya ka montle re bona ka mokgwa bana bangwe ba dira dilo tše botse e be re kgatlhega ke nka re tlile mo gae bana ba mo gae ba no tlala le mebila ba foraforetša ke bašimanyana ba fetša tše dilo tsele gore ba sa ba ikemetša go di dira mm. ra hwetša re re ka tšea dilo tše ra itliša mo gae mm. ka gore talente yona ya gona ee. bokgoni jo bogolo bja go tsenelela ke moka e re ke ba thušara ba tlhatlha ee. ba ka fetša ba fihleletse gongwe ka nnete ke moka ka nnete re fitlha re ba bontšha gorene re gopotšeng mm. ba bontšha ba na le maikemišetšo a go dira seo ke moka re napela thoma nnete ka mannete oh, yeah. ba hlokagala ba, ba, ba go swana le lena ba e le gore ba tlogo ba nyaka go bona naga e le gore e lotegile e bolokegile le bana ba ba rena ba ba le bokamoso jo bokaone jalo monageso mo re tswa gona lehono go ba go hlophiwa eh, go kgethwa bana ba e le gore ba ka ba kgona go tsenela mola go tšela diphadišano tša maemo godimo gale ke diphadišano dife tšele diphadišano tša
papadi tša godimo godimo tša kgole ya maoto tšeo di tsebaleganye bjalo ka dstv disc challenge jale dipadišano tšeo sehlopha sa rena sa mo gae se se fetšang go tšea segopo sa um netbank eh. ba nyakana le dibapadi tša e jalo jale ra re bana ba mo gae re ba kgobokantšhe re bone gore na go ne ba ba ka tswang maswi hmm. ra ba tšea ra romela gona kua gore ba kgone go bona gore bana ba ka topa bafe ka nnete ke ka mokgwa re be re kopane kua re lebeletse gore re ka se bone babedi ba ba ra rona jalo monna But go na le bana ba bangwe ba e le gore a se ba ba hlophiwa dipelo tša bona mo di lego ke dumela ke re di ka no ba di ile di robegile mebo ya bona e ile fase o ka reng go bolela le bana bao awa tabeng ka botša yona ne wa gore maleka a se magona magona ke maboeleja thobela a ba no ya ba ditokiše mo ka go ya gape mohlho mong ka moswane mm. ba ka re ba fatafata wa fatega thobela ee awa monna gešu um re tlo gore leboga le sa gane ke a bona re o ikgantšha ka sona go tla bjang gore o se ka ba lemela polelo ya geno ka gore go bona monna le sepitše le mafase awa lebaka ke gore polelo ya goši ke yantše letsweleng mm. so ke gotse ka yona ke a e rata ke a e hlompha ke tlo A ke o tlo forafetše. lefela so eo mm. a ke forafretse ke batho ba ka ntle thobela ke moka re bua ee re bolela sepedi thwi thobela ke moka ra ipshina ka sona sepedi se bose ga go ne leleme le le fetang sepedi ka bose mo lefaseng ka gore ke segagedi ke segagedi ke dumela ke re molemo tlo re segago ke se sebose awa nna ke tseba sepei fela se sebose tse ya seng ke di kwa re je je bo sa di ya ka jalo o ka tlhotlheletsa baswa ba ile e gore ga ba bolele polelo ya bana ke boketa ka leleme e bile e ba lesha ditlhong ge ba tšwile ka kwa ntle o ka ba tlhotlheletsa wa reng gore ba ikgantše ka segago bona le bona ai boketa ka leleme ba tshwenya man mm. a ba ke ba thate ba itlhomphe ba rate leleme la bona mm. le mo ba tswang gona a se oh. phoso go ithuta maleme a mangwe ke phoso go eta ka leleme ke moka thoma go pherekanya leme la gago ke moka setlote tseba lebile le go leša ditlhong le go leša ditlhong mm.
batho ba tlo thabela bjang ba go tlhompha bjang wena o tetiša ditlhong o santse gore wena o te go ra gore bolaya segabo re na bolaya setšo ka go se te thabele ka go se te kgantšhe ka segageng ka nnete thobela no monna gešo tla re go leboge ke dumela ke re o nkolota ponto tse tlhano um ke go lebogile a gone bothata phaa sa tla godimo ga se sengwe